Halo the chim phot rak zoh tu nan dilak nan kan tlai than hna atu the chim post kan umnak mun hi Chin National Army CNF headquarter Camp Victoria asi e tuten hi the chim post kan rak phak nak ruang he CNF dothlennak an tua kum som thum la kum li nak Chin Revolution Day asi cucaah the chim post kam kan rak phak nak asi atu hi kan hnu lei kan hmu mi ke Chin Revolution Day lomnak caah ralkap hna peihbuan an siakpiak hna nak a si kan van zoh hna lai nihin ni kan hmannak a hram a thawk in a dongh tiang a rak kan zoh cio ding in kan in sawm hna tuni revolution dei cu nuam ma a nuam a zeitia nan nei nom cem khi kan dal ka pol kan hmu ka ni nom okay cin te hi ka hong rang i thil rian zuar mi te te ke nan cho chang wa cho chang tam tling tuk phei te ma ka pakhat aziza si thong khasa

Hi atu i zei pawl nan tuan nan ni? Uh, flag te pawl mo thantar te pawl ka sui pe khna. Ah ba na man sui am haya. Mai zong ah ban zong ah an du nak ba du chin tang zong ah ngak. Okay si chin ra ka sui ve. Am hi mi mong an ni. Fa mi se ko se. Okay, atu caan cu milisi he biruanak kan rak ngeinak caan si lai i atu ten nak kan rak phak ah khuaruah har ngai simi cu dawrak tuah ei dawrak nak mah kha a dawr kong kha a masab bika rak kan chimnak caan si tari lai. Ah, okay, kalo atu he tu chin cun an thei cha bantu khan Chin Revolution Day si te atu chun hi kanmah le department ceu in khan fund kan kawl e ka he atu kan kanmah kan zornak he CR CR fund se ka he Chin Reserve se ka zor mi cho a sticker man tuk mai sticker te zong kan se chun a juice juice pouch and aiding te zong kan zor he ka zon he kanmah CR Chin Reserve e kan fund kawl nak dor te se te kha ban chin ta ka du ka lo zetin an bom tu ha te nan pu pa mo zetin nan man ning ha ta tha pa mo ti mi kha a se hika zun cu ka theih bantuk in a zei kan tele ramlak bantuk si tikah khan kan zuarmi tete khe a a kan bawm ngai ve ko ma cun khe kan tha zong thau tuk ve kan ma zong kan i nuam tuk ve ti kha man chim ta ka duka lo zeitin tuni avai som thum la vai ni nak chin revolution dei chu anuam na timo a si ka nuam tuk ye ti cun keima pumpak na hi hlan na hin a keimah i ka siang kainak ruang cu se ti caan tampi ka tel kho bal lo sinatein atu chun ci bantuk keimah pumpak zong ka tel kho ve ca ka lawm tuk cun anom zong ka nuam tuk ka hmu bal lomi ka ton bal lomi thi zong tampi ka ton te ka cinta ka duh ka lo Ok, caan tampi na kan pek cak na lawm tuk. Pakhat te nam na kan bom la Kai zong ka bom ve ko na he. Atu kan nunnak mun hi mapik kan ṭhunak mun si hi kan ralkap pawl kan pasalṭha pawl minung tampi mapik kan ṭhu hna i an nuam taktak hna. Na miak maw? Ka sung viar. Zeizat hong na suk cang? A tam ngai. Thlani ka thlalo hong ca ka sung cang he. Thlani te thlalo bak na sung ti cang te. Oh, thlani thlalo bak si cang he. Yama cha cha daling tak na kam tung. Ah. A har ngai ngai he. Okay, atu hi avoi sum thum la voi linak Chin Revolution Day lomnak puai pe in hika

Pai lam ah? Oh, ka pai cang kai. Voi zat na on?

Nai pai lama. Salai Van Do Bil Riang Lang ai pa lai si ko poi long ah min ka ngei. Ja. Oh hi bantuk paisa kha anga ri lo ma cha khan. Ma chu na thiam tuk cha ma si. Ka thei lo sing kho poi long na lut lain ka te. An si ko tu dan cha. A shin khung mi nung ah an tampi. Na Chin Post TV rak zoh tu nan di lak nan kut kan tlai than hna. Nihin ni cha ni baru anak kan dei ding mi chu CNA CNF i kan pa pakhat a simi Bumuci Samaran he biaruahnak caan a rak si lai. Kan biaruahnak a hram a thawk in a dongh tiang rak zoh cio ding kan in sawm hna. Atu bantukin ka pu Biachim Pawse biaruahnak caan ṭha na caan sunglawi na kan pekmi cungah a pakhatnak ah na cungah ka lawm tuk ti kha Biachim Pawsai in lungawmnak van chim ka duh. Si, Chin Post nihin evolution ni thengmang tiah hi bantuk tein caan ka neih caah le titin biaruahnak kan neih caah tampi kai lawm ve. Si, kan lawm tuk. Asiahcun biaruahnak pakhatnak lei ah kan beng kan cut lai lai i atu tiang ahhin ka pu nang cu sin i ai thawkka in ai telmi na si bantukin Cu hlan i Revolution Day nan tuahmi le nihin tukum i Revolution Day nan tuahmi hi zeidah ai dannak te tim te kha nangmah na hmuhmi te kha na kan chim kho hna ma pakhatnak ah? Si, thiam tuk ai. Hi ka feeling peng si. Cu hlan i Revolution Day kan tuahmi hi kanmah tein kan tuah chel. Kan pawng kam khua te kan tuah chel. Sa nihin ni caan ahhin cun atu bantuk revolution kum sawm thum le kum li ahhin MP pawl kan ram chung MP pawl cun kan ram chung civil society uh, a thiam a hngalmi pawl upa pawl cun ram leng i uh, America siseh Netherlands siseh ram kip i ram leng i kan nu bu pawl le pastor te pawl le adang upa pawl Cun hi ram chung i atu CDF kan timi hna hika in kanmah vialte kan conformmi CJDC ah hi Kawlhawn cu Kagwe i tap pawl mu anmah le hmunhma cio i a rak dirmi ralkap vialte cu pinah atu ram chung i PDF ai timi i Magwe, Sakai Manle Rangoon, mah i an upa vialte leader vialte cun hika kan mipi cun hi Aizawl in Aizawl in kan anmah Aizawl i MSU upa pawl YMA i hlasa thiamthiam i ka chim duhnak cu kan tling taktak tutan ah hin cun mah tikah hi kum caan saupi kan rak tuahmi hna kha ni nikhua ka ruah ka ka ngaih hna chia i hi bantuk revolution de kum sawm thum le kum li ah hin cun atu ka chim mi mi poimawh vialte tu ten ah hin cun an i tel kho dih mah te kha a sunglawi khunnak cu si si si si ka lawm tuk asi ahcun kum dang nakin tu kum ca sunglawi khun ti kha ika kan phu nih chim cang bantukin a mun kip kawlram lei zong siseh mizoram lei zong in a minung tampi cun ramdang tiang nih an van hman pi hna ti kha hika ah kan pu chim ni ah khan van hmuh ko si caah tukum revolution day cu a sunglawi tuk hringhran ti kha van chim ka duh asi azin ka pu a pahnihnak ah van hal ka duh mi cu khopau dothlennak mino hna generation just pawl nih biatak tein thazaang an van chuah he nikum SAC nih uknak a lak hnu khan a van si tikah kumpi kumkhat chung aa dothlennak he kan kal cang i hi chungah hin teh Chinram chung i hriamtlai a tamu cu CNF nih ṭhithruainak tangah umkal dihmi khi an si ko. Makakhat cu mipi nih elawk ṭha lomi si. Hi tikah hin atu tiang nan kal cangnak le nan kar hlan cangnak ahhin zeitluk tiang ka dah kar kan hlang cang i cucun hi pinah hin teh zeitluk tiang ka dah Chin miphun hna nih hin kan chin len caah hin thazaang kan chuah rih a herh timi hi nangmah na hmuhmi te na kan chim kho hna maw? Si kai lawm. hawi dang kan i u hriamtlai vialte tlangcung hriamtlai vialte kum sawm sari kum sawm ruk kum sawm nga kan i hna cu kum sawm thum le kum li hawi dang kum sawm ruk kum sawm sari pawk hi dothlennak an tuah tikah an miphunpi nih an theihpi hna i e, hi bantuk i harsatnak hi tam taktak an ing i refugee kan hei ti zong an nih ramri te lawng an um na kan i CNF dothlannak kan tuai ATA in si i atu kum thong ni le pakhat in he chet tiah i atu ralhrang nih cun pa le pa i kah ko ding kha kah khawh lo tikah nupa inn i ummi vialte khuate khuapi tiang te khan dawi le hrem le thongthlak le thah a si tikah refugee te in ramleng an va chuak dih ni ni ah kan miphun vialte ramleng an va um dih hi khi bantuk i hoi dang miphun hin cun kum sau tuk an tuar cang pinah atu ten ahcun hi SAC ralhrang pawl nih hin an ti khawhmi cu minung hi i kah ti ki tei lo tikah cu zeidah an tuah cu khua an duah cun mi an tlaih an tlaih hrem an thah an hngawng an tan hna i an thei an tan hna kha bantuk hi kan hawi dang i u tain tan hi kum sau tuk kan ing cang na tu kumai kan ni kan mi phu hi ti kan in tikah an lung dong maw si dong hlah Ramleng hrim chat lo chat tiah a ngakchia upa in biaknak lei in pastor te nubu vialte mino vialte nih chet tiah an rak tang cio hna i anmah le pengtlang cio in atu hriamtlai vialte hi vialte kanmah CNFC NE siseh hitin si tikah hin aa a liam ciami kan dothlennak le atu dothlennak ah cun atu hei chim ko selaw kanmah Chin Lane kan timi kanmah nih CNF nih cun Chin Lane chung i mioh hi cu mioh a chung te lawng khi a si sin in mah me kha an hma kal lo a khuate kip cu mah te uk sa ko ka chim dun sawmli le kumriah hi independent kan hmu cha mu sawmli le paruk pasarih ah kan kir ṭhan tu hi ma kan theih pi hau mipi vialte nih kanmah te uknak kan duh e federal kan duh e ah zei kan ti lai ah kupain pia ṭhan kun kan duh democracy tiah kum som tam tuk hriam tlai in kan unau hriam tlai nih an do kan i CNF dang kum som tum le kum li chung kan do sana atu cu kanmah te kan tuah kan hal ti lai cun mu ti lan cu kawl Independent thawkka ni ni tiang i an biakam hna pinlung in biakam kha he kan hal hna. Atu cu hal hau ti lo. Kanmah tein khuate in atu hi a kal hluahmah cang. Maka te kha atu uh, kan dothlennak sining cu si. Ca cun sawm zakhat ah sawm rian tiang hi atu hi kanmah si cang ca mipi hna i tuar ca kan tuar ko cang. In ca kan in cang ko. Na kan ni cu kum khat atu nai na chim kum khat tlawm pa lawng sari maka chunga chat te kan ngaihchia kan zeizong kan film kan thiam hi na hi aka kim kan ek na kan atu bandung fak do kan tai na chun rau lai lo kan tai lai kan tai bak lai ti hi zoom na kan nei ko si si si kala ram tu asia ching bel nak dang kan mengkal di lai kapunai akan

khuate tampi cu mah tein an van uk cang tikah hin a thawtnam van tep cang hei ti ko si hi tikah nang cu a hmunhma tiang bak na va kal cang le an upa te hna zong nan vai ton cang tikah zeitluk khin dah anmah i an feeling khi mu a si cacun le nangmah na feeling khi zeitluk in dah na khan sa ve timi te kha da vai kan chim ko na ba si a tha ngai a cheu cu a poinak cu hi ralhrang nih kum sa tu in kan uk tikah cunglei an ti peng rih. Hihi cunglei uknak um ti lo. Banapia NLD hei ti ko selaw maw UNDP si sa anmah le ukchan ah a cunglei nei pi raw lei ti kha ti ti hin an kal peng. Khakha atu lio zongah mah i an kan uk tuknak vei mi kha atu ah khan a um pa len. Mah ka si cia tutan ka va kal te ka hmuh mi cu Rangoon si seh i khuapi ka li mio sese Haka se Thantlang Thantlang na cu nan theih kan theih bantuk si hi vialte khuate ah anmah le aa neih niam donak le anmah le khua cu an va kal te ka va hmu tika hin a hlan lio khuachung kan vun luh i kan vun tlon ni i kan kut kan i theih bantuk khi si ti lo Hika lungthin hi a fak. Lungthin hi a fak. Celh awk a um lo. Zeicah cun plastic tang tete ah mu tete khan um ka hmu. Cun a pahnihnak ah atu hi bantuk in uknak hi CJDC kan ti i CNF he Chinjoy CJDC Chinchoy Defense Force pawl kha mu committee pawl kha mah hi hi an kal tikah an khua cio ka ahora kap le a cung uknak um lo tikah maka uknak kha atu hi ai siam thluahmah cang mah ai siammi cungah khin atu ka chimmi khuapi um dohmi ralhrang tii a rak tlimi minung le cun ramdang um in hin he khua kip ah khin influence an va tuah cang hna mah ca atu kan siammi ocho i tete kha

tei khawh chung tiang kan ṭang lai kan kah lai ti kha si ko tal tete zong upa in ngakchia nu in ti khan atu na na hmuh ko la he nu tam ka khua chung lawngah police tiang an chiah cang hna la mu kha vialte zong nih khan kan tha e e umnak in kan tang lai thi her la kan thi lai ti kha mipi vialte an lungput si khati ka iwan ka tha tho ngai ve tutan i ram chung tete ka va tlawnnak ah mu si si ka va lawm tuk asi ahcun biahalnak dang ah kan van kal rih lai i atu kan dothlennak kan van zoh tikah hin atu nai ka pinu van chim bantuk khan mah le pengtlang cio in Chin ralkap kha van dirh cio asi hi tikah CNA CNF cu kan nu kan pa an si tikah CNA CNF alan hi mi cheukhat nih cun a hmangmi num mi cheukhat CDF nih cun a hmangmi num asinain mi cheukhat CDF nih cun le an pom kho ve lo anmah tein alan hna a thantar Chinland thantar hna an i siam ve le ka takhan kha thantar hna kha an thai ve ko le mi cheukhat nih cun le CNF nih an tuahmi thantar he

Chin National Flag Chin miphun thantar te hi kan nei bal lo. Maka Kawl nih a kan uk tik ahhin uh, Pine state thantar lawng kan nei cu. Si, si, si. Tu Pine a lan kha mu vui zeizate an kan thlen piak. Hi kan mah te kan tuahmi si lo. Hi tiin dothlennak timi an theih lomi

kan capui cung kan khin ve nan hmuh ko khata kha ka deinak kan tuah lai ti kha tingsing coza ha si wa anmah nih an kawl than ta na tar ve kan ni nih chin than ta kan na tar ve mai paka ngam ta tak in kha bantuk in atar mi zei than ta le um ri kan mi phun na kha question hal than ka du hi than ta lo a nizan ti ni mi an than ta ka chin ne sina phlaka an pom kho lai maw anmah peng le tlang cio te an tuahmi thantar kha kha kha vialte kha kan theih hau i Chin National Flag kan ti duhnak hi CNF nih kan mah te kan tuahmi si lo ram chung ram leng nu le pa Audi CNF he conference bak i chat tiah ceih tatak nuah hi ma thantar i kan pommi si caah ni ni ah ma thantar hi international zong a phan Cun kan ram chung vialte zong a phan. Atu Tingsing cozah ti ko si lo mu. Maka chan zong in ṭha tein pom i hi ti bak in cabuai cungah ah ai ceihmi thanta hi thanta si ko. Kaka mipi nih ruat ko u. E, Chin National Day ah nanmah pengtlang ta he maw, nanmah myo ne ta maw, nanmah bu ta ma nan tar lai. Minung zaleng nih a thih hnawhpi mi biakam tuahnak mi le

Chin National Anthem kan ti ko la cu hi ah hin CNF le kan thei ning ah kapal suasil rak ngai thiam law CJDC le CNF nih a hme ram lai tlang timi kha amah le pengtlang holh cio i le seh law kha kha kha sak se seh ti ah khan biakhiahnak an tuah ti ah khan kan theih le maka khate kha biakhiahnak kha pengtlang kip nih te an cohlang maw makakha kha biakhiahnak kha teh a si maw timi te kha na van kan let kho hna maw a tha tuk ne hihi naite kanmah CNF center buhu committee ah kan tlak ma hla te he mu makha a hla bia kha a bia tiang kan tlak atu i HBA chuahmi cauk kha mu mah a hla kha a aw lawng khi si a hla cu kan mah bak nih kan jiat nih a tuahmi si jiat thlai nih a tuahmi si mah ba kan zoh ti der kan hna tla center pi nih kan hna tla ECJDC i a duhmi a phuai hlei thum maw ma vialte kan chuahpi tikah an hna tla ve mah kha atu kha an chuah ko lai a sak zong an sak cang lai dah atu hi chuah cang kan ti mah vialte kha atu kha cu lai ka ti lai cu ti lai holh in tuahmi si ca zotung lautu mara tidim tunzang khi holh phun kan mah te kha vun sak i kal cang na si ti kha kan duh zeicah cun kan mah tein kan uk cang cu kan mah te atu hi khua kan sa cang cu kan mah te hla to cu a hau ve ca mah hla te kha kan thim nak si asi asi ahcun CNF Bahu zong nih Central zong nih a lungtlinpi mi si cacun CJC zong nih a lungtlinpi mi si cang cah kha a hmeram Laitlang timi Chin National Anthem bak ah pom a si cang tinak si cuti. Oh, kanmah nih cu kan pom bak cang. A si ahcun maka kha Laitlang lei kanmah Chinland chung ahcun khuapi dah ti lo cu khuate lei cu mah te in khuakhan lai ve si cang cah siang zong on di si tik ah kha siang zong ah khan National Anthem bak ah sak si cang la tinak si tik ah si si si tha tuk ka lawm tuk a si ahcun

CJDC nih pending si cang ko ti zong in a ti ve mi an um la hi tikah kan halnak pakhat te ahhin a pakhatnak bik cu kawl kawl pawl he zei ruang ah dah kawl pdf pawl he an khul nur khun hna cucun a pahnihnak ka van in hal mi te ka bia a van i peh mi te kha Chin Len chung hi kanmah CJDC nih hin kan control kho taktak hnga maw timi te kha mipi biahalnak pak si tikah maka te kha va kan tei kho ta la. Si ka lawm nan theih cu i tutan hi kawl ning cu nui u tol hangi ti ko se mu zeihmanh timh cia lo kan ah chin len chung mi kan fa kan nau le vialte zong hi meithal kan tlai lai tin tiah timh cia um lo takhat an vun chuah cio tikah hika tein training kan pek na kan thlah than na kawl pawl zong cu Khazei hlei ka lawng nei lo i ka te an ra tam deuh cu mu thini te kan pe kan kal tikah ka te kha an form chom ka te khan he phaisa an kor chom ma te khan siam nam cu he chate an zalh ve makha si ca a rau hlan ah a puak dih lai a rau hlan ah a puak dih na kawram chung bak in ei makha makha a puak dih lai ca kan mah lio kan mah cio zong an mah puah lo kan

Cucun hmunkhat te ah nan kalṭi peng ko maw timi te kha hika ah ka pu van kan let kho lo. CCNF cu politics hi kan zoh bak. NUG hi a changta in ta dang nih hin fawite bai an pom lo. Zeicah cun kawl tuahmi popoh hi an lunghring. Fawinak mu an hma he fak tuk cang. CNM hi kan zoh bak.

kanmah tlangcung hriamtlai vialte zong kha atu khan thei pah thluamai heh set tiah an tang cio cang i an ka in an pom a chung kal cang ma te tu kha in chim ko ning lo ti ke lom tuk kha chung ka tling tuk asia cun adongnak lei ah ven ka lu si lo hika ah mi tampi nih comment zong ah rak hal tawn ni cucun rak kan hal piak u tiah social media zong ah hin a rak au mi tampi nan um mi cu vau rong nih khan

van drai venak caah tlang in au piak hna i maka kan phaisa zong tam bia chuak ti kha theih a si kha tikah teh vanlong kahnak hi nan caw taktak cang maw tivi kha mipi velnak bak si si ka lawm vaurong hi a vun chuah tikah khi kei cu ni ni tiang ka ruat i pathian nih hi vaurong te thluachuah an kan pek ka ti cun vaurong a tuan mi vialte zong hi an pum man a pe i anmah nih miphun hi tiin tampi an kan fun khawh pinah Atu CNA CDF vialte hartong vialte CDM tuah vialte hi vaurawng in takin kal kha vialte kan mipi nan lungthin nan pek nak si atu nan ha mi vanlawng ka na kan chok bak kan i hleng hna lo kha kan kah lamang ko khata Hakha zong kan kah Thantlang zong kan kah i wikhana cu a khen bak i a khen ti tikah a meilei kha a hneuh maw anmah phungki pa nih hna nih cun kaa thum bakin an ṭhut an tiang a thuat ti kha hi ti khin an kan chimh ṭhanmi kan theih mah kha si caah na zumh lo cun ra ramleng i vaurong caah vaurong i phaisa thawhmi vanlawng kahnak a caw bak lo ti duhmi na zumh lo cun ra ka hin a tong na tong lai kan phorh ta lai a phorh bak in a phorh tuah lai mah ca cun ṭang thluam ah ko u kha kan cawk ko kan hman ko i na ṭannak cungah kan i lawm rak ṭang chinchin riu mah te kha sawm kan duh hna a zia cun ka pu a donghnak lei a donghnak bik ah van in hai ka duhmi cu asu chin cdf timi te khan asu chin lei kan unau khan dir ve mah ka te Asuchin hi CNF ah le CJDC an de pehtlaihnak kan rak tuah maw timi te kha donghnak lei kamah rak kan chim piak ta lo. Aw an tuah an tuah le tu kha zeitin dah kan i pehtlaih khawh lai zeitin ah hika an an rat khawh lai an ton khawh lai ti hi atu hi rian neitu nih an cawl cuahmah lio si. Okay, okay. Ka lom tu. Ah si ahcun behalnak dang ah an kal lai. Ai ka ka pa ban hai than ka duh mi cu atu ti nga hin dothlennak kum khat ah kan kel cang i hi chungah hin amasat ah dalan dalan ti kan si i hika ah CNF zong siseh CDF zong siseh ralrinnak ah ralrinnak rak pek peng an si asinain nihin ni tiang a thin hlei lo min um hi kong ah hin teh nammah lei nih zeitindah pawl rial na timh hna timi te kha va kan chim ta la cucun le nangmah na hmuh ning hna si dalan hi tutan dothlennak hi ai dang ngai Hiahcun CJDCS i a PDF atu Kagwe tap vialte Kawlram chung mu hi vialte kan i tlai dih tikah mino cu an tluanglang to an i pehtlai ning rang tuk an tlaih hrem hna ning mu mei an duah hna ning an hmu an theih cu tiah dalan cu zoh law Kawlram ah cun bomb an puah an thah colh dih hna kan i Chinram Chinlen ah cun hi an lungsau Sanain na theih awk ding talan tuahmi pa kha nai theih lomi cu ralhrang pa rian neitu pa kha na sangca i na va chawnh khawhmi kha chin lempila kawlram felnak si lai lo na khua ca te i na va chawnh khawhmi kha chin le miphun ca na chawnh khawhmi si lo kawlram miphun ca na chawnh khawh i luatnak si lo nangmah chungkua nangmah sang nangmah myo chung ta te le nangmah de ta ca na chonh khawh mi si atak te ma ka dalan na si hi an lungthin ah atu hi CJDC zong ah PDF ya athak an thak cang ma cha cu ni ni ah kap ni alai an um kho lo ga i thei u ala alai an um kho lo a minung popoh mu zei rian na ṭuan zongah doctor na ṭuan engineer pastor na ṭuan zongah khrifa upa na ṭuan zongah zei civil society na ṭuan zongah zei rumnak na neih zongah makha an i ti sual cang hna cun kan mah palh si ti lai lo e kan sang ca si hei ti le kan kan mah miu ne i covid ca si hei ti le kan mah miu ne i CDM pawl ca si a ngah lo ka khan mi uni ca kha adni na kan tuan lo na data ca te kan tuan lo chin len pi ca kawram pi ca tu a kan tuan ma ka dalan na si ti kha nai thei lo sana ani thei peng ani thei peng ni khat kha chu ani phomh te lai ma kha na ngei chia te la zai pi na va si zong ani phomh te lai cun kan u kan nau kan rualchan cing lai ti um lai lo tu ten dothlannak cu dalan tiah an ti cang ah khan cun pastor na si zong na ing te lai khifa upa na si zong na ing te lai zei bantuk mi rum mi thil ti kho na si zong na ing te lai ma kha cu anu big warning kan pek mi hna si okay kan lom tuk asi ahcun a donghnak bik ah hika ah Thanghnih kum kul le kum hnih a voi sawm thum le voi linak Chin Revolution Day biacah te kha hika ah ka pa nih Chin mipi hna sinah al serh bia te kha a vun kan cah piaknak caan si ta rih lai. Si a zotu nu le pa u le nau hna kan Chin miphun i a liam ciami caan vialte ah Kawlram chungah mi nauta bik ah an kan chiah. Mi nauta bik ah cu cun nationalism cu kan tla bik Cun hriamtlaih a zeilei poah chimmi pu nih Kawlram ah hin a niam bik le zeirel lo bik kan simi kha cun chimmi pu hitin a cang te lai ti ruangah hin Pathian nih ramleng ah Joseph bantuk an chiah dihmi hna kha va ka ruat ṭhan u. Atu hi bantuk chimmi phun a cang te lai i refugee le raltlan ti an um lai tiah atu cu ramliang nih he te an bawmh ti a khuate kip zongah facang in ei le din i kanmah CNF CNA zongah hi vialte Pathian khuakha an si zo law Kawlram ah a niam bik a zei le a niam bik an kan timi hi ni ni ralhrang dohnak ah Kawlram chungah fat kan si fat kan si kan lai meithal te ha maw kan bom te ha lai meithal bom atu lai cuk pati lai cu hi tlawn kan se ya atu hi tuk ruammam i Pathian zaangfahnak le nanmah vialte bawmnak atu an kan ṭih te kawli ṭih timi kei cu kai uar tuk ka chan chung ah hin khuapi ah ka va phak popo ah kawl office nan va phak piak kawl zung nan phak tikah a ba nan ti na saya nan ti na khuate lei tete phang in ka viate zei ṭhana poah kawl ṭih mu tein um mi kan MP kan timi hna le kan vun chicho kan timi hna le kan pa le kan u le kan upat mi hna aba ang vun timi hna valialte cun ai vua ko mi man do ho mino khi eh kha pa te i vua lau ma ti ti la te lai le lai i than cha che an zual chin ko lo hei ko on ti an tli chol ti khat tluk khin ko ati mi mi phun hi ni ni ko ni kan ti Kha kan theih hau. Makha vialte thazaang kha mi nih Pathian nih kan miphunpi hi an kan hman si ko. Miphun pakhat hi Pathian nih an kan siam i miphun nih ram nei seh ti an kan siam fawn i hi ram vialte hi kan miphun ram kan lak ṭhan dih lai. Hi Pathian pekmi si. Thingkung pakpa saram a dihlak vawlei zong kan Pathian pekmi si ca ni ni ah Pathian nih kan miphun kan hman ca lungdok hmangmi miphun si lo si soisel lo tein tha i pek i ka ti khawhnak te kan tha pek cio i kaltu a ni ni ah kan tei hna lai mate kha kan mipi hna ca kan duh ko hna kai lawm ka lawm tuk asi acun ka pa va chim phaw se biaruahnak caan ṭha na kan pekmi cung ka va lawm tuk ti kha a donghnak bik ah van chim ṭhan ka duh kan biaruahnak a hram thawk in a dongh tiang a rak kan zohtu mipi nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan nei Right, left, right, left, right. Three, two,

The Chin Post TV rak zohtu mipi nan dihlak nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan The Chin Post TV nih biaruahnak kan ngeih dingmi cu CNA CNF chimphuannak nawlngeitu Salai Htet Ni he biaruahnak caan rak si lai. Atu bantukin Pu Htet The Chin Post TV he biaruahnak caan ṭha

tiah nangmah na hmuhmi te kha maw na hmuhnak te kha na kan chim kho hna maw? A si. Atu Mei Aung Hlaing nih mipi nawlngeihnak a vun lak hnu ah mipi nih nihin ni tiang i an cawlcanghnak hi kan zoh tikah thongkhat zakua sawmruk le kum hnih siseh thongkhat zakua sawmriat le kum riat ralkap in nawlngeihnak an rak lak lio i mipi an i hliphlau ning le ni hin ah an i hliphlau ning hi cu ai dang tuk van le vawlei tluk ti awk in a um cucu zeidah a si kan ti tikah ralkap uknak tang ah kan mipin hi zeitik hmanh ah kan um duh ti lo ti hi a langter cu hlei ah an thinlung put ah ralkap nawlngeihnak hrimhrim hi kawlram politic ah hin a um hringhran um ti hlah seh timi hi mipi lungput ah khin a vun um tiin khan ka thei i hlan lio he tahchun ahcun nationalism ti lei zong siseh mipi dawtnak ti bantuk lei zong siseh kan dothlenak zong siseh hlan lio in khin tahchun ding khi a si lo cu kan ni kawlram chung vialte i state le atu i zei division kan ti lai cu hi pawl lakah kan zoh tikah a percentage kan tuah ahcun kanmah Chin miphun hi CDM a tuahmi hi an tam bik zaan hung cu percentage cu kan ti kho cu a cozah rian ṭuan ti in aa sokmi hi kan tlawm bik dong kan si cucu kan si tikah amah Kawlram mipi chungah kan mipi kan Chin miphun hi cun a percentage tuak ahcun dohthlennak ah hin hlan lio bantuk si loin fakpin an rung i tel le an i tel tikah anmah te lawng ti kha si lo kanmah CNF he hin ṭha tein pehtlainak an ra ngei hika hin training hna an ra lak i nihin ni ah kan zoh tikah cun CDF timi pawl hi kan Chin State chungah ti ko usilaw kan zoh ah cun tu hi Thawnghrra thawnghrra hlei cu kan si ko. Cu he cun dothlenak hi tu hi kan tuahmi a si. Sinain pakhat dothlenak tuah tikah hriam le nam hi kan tlacham. Kan miphun nih kan sifak ve. A cu bantuk dirhmun kan si tikah hriamnam hi cu a dang hriamtlai bu hriamtlai bu pawl he cun tahchunh ding cu kan si rih lo ka ti kho. Asinain kaa lawm ngainak cu A tuisenef CNA CDF nih kan ngeimi hriam he hin a dang hriamtlai bu hi hmanter hna usilaw ral hi an doh ngam hnga maw ti tluk in kei cu ka ruah. Cucaah kan ngei chungmi ten kan doh khomi hi kei cu CNA zong siseh CDF zong siseh bawmtungmi pi cung zong siseh kaa lawm. ka long pui i kei cu ka or ngai ko hna ka om tu ko tin chim ka duh lo tuk hring sen sia cun van nak pahnih nak le kan peng kal lai a tu ten khopau do thlen nak ah cun a kan chin len chung pia hin ma pengtlang le ma miune kan ti ceu kula cu ti pengtlang ceu ipin sidiab dir ceu a si li Hi tikah hin mi cheukhat nih cun pengtlang cio CDF dir khi a hau lo. CNF ahhin vei fonh lo ding a si ko. Hihi pengtlang kipi kan dirmi hmailei ah buainak a chuahter khotu a si tiah mi cheukhat nih an ti. Cun hika lei ah CJDC zong kha hika committee ka sir i hmunkhat ah riantuan join ka si tho tho ko asinatein maka kami cheukhat nih cun hi joinnak zong a hmailei ahcun dothlennak a dih hnu ahcun kanmah le kanmah rai kan si kho la timi khi a phangmi tampi in um hi kong ahhin te puchet nangmah nih na hmuh ning te le hihi hmailei ah kanmah le kanmah kan rai kho taktak tiah na ruat maw timi te kha bak an rat ta la a si A tatak chim ahcun kannih cu CNFCNA kan si. Ralkap cu comment and control comment pakhat in um hi ralkap ahcun a ṭha bik. Ti lunak cu cutin an um kho lu hmanh ah ah, CNN, CNA comment tangah Cu bantuk kan um khawh ahcun kan i ral kan donak zong siseh, rian kan ṭuannak zong siseh, hihi hmual ngai bik a si ko. Sinain atu in nihin ah vei Noi U Ṭaw Hlang Ye nih a chuak timi cu CRPH nih anmah data uchuh ye, data kakui ye, lungchu ye ti bantuk khan nan tuah dih lai timi kha a vun hrin i peng le tlang ceu ah hi bantuk a myohne zong siseh a pentlang zong siseh a miphun min te zong siseh a vung chuak hi hi caan sau a dai caan a vung sau ahcun kha pawl kha comment and control khan an i fun kholo ahcun zeimaw za cu boi ko lai hriamtlai bu a tam tuk ahcun khakha a boi khomi si cucu si zeidah serial lai kan ti ahcun atu hi kan ram hi fel se law Kan duhmi Democracy Federal timi kan ngah hnu ah atu CDF kan timi atu Chinstrei chung ah Chinland chung a ummi pawl hi zeitindah uh, SSR Security Secretary Form timi kha kan tuah lai timi zong hi ruat ngai ding cu um. Cucaah cun atu ah CNF le tu CDF pawl nih hin nihin tiang ah cun kan i fun khawhnak lam kha kan kawl i CJDC timi hi tung a vun chuak. Cu CJDC min in te cun ral hi kan do phawt. Kan ram sining, kan miphun sining nih hi tin a vun si tikah atu i hi bantuk i tampi a vun chuakmi zong hi ral doh duh ah chuakmi an si ti kha cu kan i fiang dihmi si ko le sina annih hi bukhat le bukhat i rem lonak mah le ceu ti bantuk avon uman zu kho chu a har lai hmailei ah kan duhmi kan ngah hman ah security reform hi zeitina kan tuah lai timi zong vung ruat ngai ding cu a um cucu si le a tha bikmi ka chim duhmi cu a atu ah Ralkap timi cu hriamtlai timi cu comment pakhat tangah hihi um seh timi cu a ṭha bik cucaah cun CNF nih cun kan nih NUG he khan agreement sign kan tuah tikah atu i Chin state chung i Chinland chung a ummi atu i local defense force pawl CDF pawl hi CNF in ciciat lang hi hmu tangte ah hin hmu khatin um u si timi zong cu hnatlaknak kha kan ngei i cucu aa hmangkhat khawnak caah dusa dusa te cucu atu i kan tuah liomi a si ko ka chim duhmi cu hriamtlai bu a tam tuk i ṭha tein i fumnak kan tuah lo ahcun khi hmailei caah cun ralkap hriamtlai ahcun buainak hi a chuak kho ngai cute cu

Makhakha Maryland Army nih khan CNF asiloah CJDC ah hin teh pehtlaihnak an rak tuah maw? Asiloah naite ah khan le puṭhet nangmah kha Chinland Defense for Mara Fundraising ah khan aa zum in naitelnak kha kan hmuh fawn. Hi tikah hin teh Maka pahnih kan lak ah khan mi tampi an lung kha a buai cang. Phoi hniam an um maw? Phoi khat ah ti kha an si. Kha kong ah kan puṭhet nangmah in na theihfian cem lai tiah ka ruah i maka kha na vai kan chim ta law. A si. Atu i hram thok ah Chinland Defence Force Mara tiin khan an tuah. Hi CDF Mara timi zong kha an tuah hlan te ah kanmah CNF camp ah nih an ra ko zeitin a kan tuah lai a kan ti le upa panga an ra cucu ahcun ruahnak hi kan pek hna kha kannih cu hmu khat tein Chin miphun kan si i Chin miphun i atu i miphun fa pengtlang ti bantuk um tikah CDF mara timi hi a ṭha bik ko min hi cu cutin kan ti hmanh ah min hi cu a poi lem lo policy pakhat ah comment pakhat tang ah um kho hi a tha bik cunain atu hi cu kan nih Chin miphun kip nih an tuah ve mi CDF mara timi te khan an tuah a tha timi ti ruatnak ka pek hna nan a vung sau tikah anmah kha conference kha anmah chungah an tuah le MPC stroke CDF mara ta kha an tuah khakha ramchung ram le Mara mipi nih tam deuh nih cun an duh lo. Tikah a si ahcun CDF Mara tite hi hin um rih ko usih, MPC timi kha cu um rih ko seh, chia ta rih usih ti kha bawm si. Sinain khan hnu ah khan annih kha meeting kha an thu. Ruatnak timi pawl kha an i ruat. Hi ahhin hi tin kan tuah lio ahhin atu i kan naupa doctor Sasa nih khan structure kha ṭha tein keimah nih ka vung tuah lai. CDF Mara chungah hin uchoye he defense he tuah khawhnak kha cutin ka rak i zuam lai ti kha si. Sinain khakha can a rau tikah a kal kho hlei lo. An va tuah le nihin ah MATC MDF ti kha a vung chuak. Khakha khi Zakhain ram lei AAC nih training a va lakmi pawl he khan an i kom le atu ka chimmi MATC timi cu an tuah hoi. Nain khakha an tuah zong ah khan atu CDF Mara ti zong kha a um ve thiamthiam. Nihin ni tiang cu Huhnih nih khin an um. Kei ka ruah ning ahcun tu bantuk hi cu thil hi a cang kho ngaimi a si tawnmi ka si ko. Pakhat um ahkhin a ṭha bik. Asinain pahnih a vun um. An policy khi aa dang zong kha si lai. MATC an policy taktak le a chung taktak hi cu keiju cu tluk hi ka thei lo. Sina tu CDF mara timi hi cu hlan lio i ka ruat tawnmi ning in CJDC he CA ngaingai Pu Pong Sawi hmung a tuah deuhmi tiin khan kei cu ka ruat an si le cucan atu hi cu phu hnih phun in an um lio cu si ko. Asiahcun CDF Mara timi cu CJDC ah pehtlainak a tuahmi a si tinak sila cu ti. Phu hnih in khan pehtlainak cu an ra tuah ciocio. Sinan khakha CJDC nih khan anmah hi ka in leading rule a lakmi pali panga khan um anmah lawng nih ka ceih kho si lo i cu tikah atu ah MDF kan timi le CDF mara timi pawl kha aho hi dah kan pom lai aho hi dah kan pom lai lo aho a pahnih in maw kan pom lai ya pahnih mo kan pom lai lo ti zong cu an mah kha meeting kha an thu ta rih ha cu cu si kan ram tuk asi ahcun tutan cu kan ram a chin nan defense for kong te hin van ru ako si la CDF hual ngo ram ti mi kha a rak dil ve hi hi te Annih hi CJDC ah pehtlaihnak ṭha tein an tuah maw? Cucun CNFP te chunglei in pehtlaihnak ṭha in an nei maw timi te kha rak in chim kho ta hna maw? Kan nih cu vei atu Hualngo CDF Hualngo ram CDF timi zong siseh, a dang CDF pawl zong hi siseh, anmah he kan i naih deuh, anmah he kan i hlat deuh, a thuk deuh kan i pehtlai timi hi a um lem loh. kannih cu tan tu ye che khan in khan a tuahmi kan si ko i ti hual ngu ram a rei CDF timi zong cu cucu kan i pehtlaih dan hi a ho a ho ring a sang hlei a niam hlei vei hlei timi hi cu kan ni cu kan ngei lem lo kan ti lai cu an dihlak a thang cho i rualrem tein CJDC ah khan um ti raldo ti

Kanmah Chinland Joint Defence Committee CJDC pi bak nih hin le sine nih hin Chinram chung ummi ralkap khi kan ram chung khin ṭhawl khawhnak thazaang khi nan nei maw kan nei maw timi te kha Chinland chungah nihin kum khat a luan cang le Cu kum khat fai, kum khat in thla khat kan ti lai cu mu. Hi chungah hi cu Pathian nih kan umpi le kan ram i operation vialte hi thi le lo timi hi aa kanmah le cu Pathian zangfahnak in kan tlawm te. Kan ram kan hmunhma nih a kan pek ve. kan hrim na ngei ahcun hrim ngeinak lei cu tahchung dik in si lo kan nih cu zeihmanh kan ngei lo ti tluk khi ka chim cia bantuk i kan hrim kan nam te hi hin adang hrim tlai bu pawl pek hna si lo an deuh ngam hnga maw ti tiang khi ka ruat mi cu si cucaah cun kum khat chung hi kan operation kan zoh tikah atu kan nau le nan ma zong siseh mipi zong siseh na kan hmuh mi si ko ni hi hnu ni khat bantuk va doh khonak ding ah timi cu tu a kan nih nih kan operation hi uh, defensive si lo in offensive khi atu hi kan cawh pak defense timi cu ra ram uh, ra rami kha kan simnak ca doh long se sinain kan simnak caah kanmah nih offensive khi va tuah ve a hau nihin ah cu kar te ahcun kan tuahmi si le hi kan ram chung i hi pawl hi kan ṭhawl khawh lai maw timi cu kan mipi kan rakpa kan thinlung kan hriam le naim nam hi hi aa hngat ngaimi si le atu in cun cutin cun nan ṭhawl khawh lai maw timi hi cu chim khi a har deuh i kan hriam le na kan nam mipi nih a kan bawm khonak le kan nih raldo pawl hrim tlai pawl kan nau kan fale an thinglung put hi a hi a ngat deuh lai i sina pakhat chim ka duhmi cu atu ah kum khat kan vun tling le atu thong hnih le kum kul hi thar chung hi kan i zoh ngai Hi thar chung a vung di hnu ah zeidah kan cang te lai hi hnu ah cun atu na ka halmi kha cuti cun aa chim khawh deuh lai atu hi cu chim khi a har rih ko kan lawm tuk asia cun kan phel dak lung sau pa chung i donak lei ah an van kal pa lai a van hal ka dume cu le ok that si le nak le le puchet a le ok that lo si le ka tu security kong si cha let lo na pung ko lai atu ah mi cheu khat ni CNAH/CJDC Chin nan chung i Chin ralkap hi minung thong kul sawm thum cu kan si la timi num mi cheukhat nih a cu tai tai cak kan si la lo an ti ve le hi ah hin teh buak tlak in zeitluk hrawnghrang thazaang ke dah kan neih cang timi thong kul sawm thum um cang lai kan um nai sai lo CDF kan timi a pengtlang atu local hi hmane kan thongkhra cu kan si chu mu khakha kan si ri i thongkul som thum cu va ngei u silo kan mipi zong nih khan a kan chong kho ding khi silo cucu kan i thei chia ra kap to form tikah kan mipi an ngei chiatnak kan mipi milu hi ti bantuk ihkhinh ah pakhat chim ka duhmi cu atu i kan unau zekhai hna khi an mipi hi ting song thum leng an ong cu mu hi chungah hin an ma hriam tlai bu pawl hi thonghra hrong thonghra hlengar cuti cun kan rotmi cu si kan ni Chin miphun ting li chung in khazavum chuak ding cu a foi lo hriamtlai cu mu hmai le a kan chok mipi mipi do thlen nak a tuan mi kan si mipi role a tuan mi kan si tikah khaza kha cu va tuah ding khi a har ko lai kan sin ding hi le atu hi cu kan tuah mi hi cu hi nu thal hi a vung di se law kan ram defense kan lak khonak kan ti lai cu defense le kan security hi to CDF pawl an avun um lai hi avun di ahcun zeimaw zat cu kan ni le kan ni kan i zahpa ko cang rua ti hi cu ami lu hi cu ka chim ngam asinain ral do ti cu mi lu long kha aza lo cucu ing a timi strength timi hi ami lu long ni tuah kho si lo i kan ei le din hriam kan ngei nak zeizat ti ahhin strength timi ing a timi hi chim deuh tawn khi si le a mi lu hi cu cutin dirhmun kha si le asinain ka chim kho tawk cu atu ah tamaha kan ti lai cu tamaha pali in hin atu hi kan um tamaha pali tamaha pali ah tamaha pakhat ah hin taing pathum tiin kha kan chiah i cutin cu tu hi kan kal cuahmah mi cu a si i asinain chim ka duhmi cu hlan lio CNA nan rak hmuh tawnmi he kha cu kan si lo kan thazaang cu hi Ming Aung Hlaing aana a tengbi hnu i kan thazaang le a teng hlan i kan thazaang hi tahchung ding hrimhrim kha kan si lo a let in kan i chap ti tiang khi kan let ni lo siseh ti na kha vial ah kan cun a zohtu mipi nih khan nan lung a fim ko la a ti kha chim ka duh zing kan lam tu phutat asia cun kan bedong nak ah hika ah ar kan zohtu mipi sinah tukum thong ni lukum kul lukum ni avoi som thum la avoi li nak Chin Revolution Day beca na bese ca na duhmi te kha na van chim nak caan salai caan kan pek elo kalom tuk a nihin CNFCNA kan rak dir i hi kan duhmi kan ram kan miphun nih a duhmi politik kan i timmi kan hmuh khawhnak dingah hriamtlai in kan rak dirnak sawm thum le kum li tlinnak ni ah kan mipi hna nihin ah kan ram politic hi zo u law a ho hmanh nih thu sawsawh cu kawl ho nih cun a chawng khu sawsawh khi a ngah lo can a si nihin cu kan mipi vialte nih a rang maw na thim lai a nak maw na thim lai tina can a si a chan cu kan mipi an tuar an ing le lo a kang dih Ralzam an zam dih. Shedan ah kan nau le an thi dih hmaan pu. Ngol tak kho ding dirhmun hi kan si lo. Cu hlei ah cu hlei ah me online ni ana alak ruang ah kan ram kan mipi hi zo u si law ma ten i thi hroinak ti zong um ti lo Taya Upade Somawi ti zong khi um ti lo. Cu he hin cun ni hin cu ral he cun nation building kan miphung sersiamnak kawl holh in cun Chinpi ti sau ye kan ti lai cu hi zong hi aa tuah chi tikah nihin a ho hmanh nih Chin miphun a si timi ram leng ram chung a ummi nanmah kanmah kan theih khawt tawkin Pathian nih talen a kan pekmi kan fim kan thiamnak te he dohṭi usih. A chan cu kan thi cang, kan lo cang, kan ram a rawk lawlaw cang. A zeihmanh lak ding um ti lo. A cu hlei ah thim ding lam hi zeihmanh um lo. Cucaah cun a politic kong si selaw rang pahnih cit i tim hlah usih. Pakhat. A pahnihnak ah hi ka lei nih Parthlaimi nih thlai i a tanglei in nga a kawlmi zong parthlai lungput ngei hlah usih. Hmun khat he ṭang ṭi usih. Ralme miphun cang nunnak a pek ciami thisen a lak i siter ding hi atu ni hin a nungmi kan mipi vialte kan rian a si hihi a lak siter hlah usih. Cucu cu lungput te he cun a zei paoh kan timi vialte hi kan i timhmi vialte ram le miphun caah siseh kan tei khawhnak caah kan lu bik cu zeidah a si pathian a si Chin miphun pathian bochan i kalti hna usih timi hi nihin i somthum le kum hnih kum li tlinnak Chin Revolution Day han cah kan duh hna tampi ka lawm atu bantukin na caan tampi lakah The Chin Post TV he biaruahnak caan caan sunglawi na van kan pekmi cung kan i lawm tuk ti kha donghnak bik ah van chim ṭhan ka duh Asiahcun tutan kan biaruahnak a hram a thawk in a dongh tiang a rak kan zohtu mipi nan dihlak cungah kan i lawm. music na chiah te la atu i bia vai ka tinak an cun a ram thok bia

Hei tun apa kai pum khat viau to tun ma te hi chuan in le communication te a harsa a in tlo po te a harsa a kan in hlat deuh angin a oma tun chu ani to lova hei mizoram mizoram pong contact a han soi chuan in a hemi kalimeu ta han ta han hi

Outlook lei zau kan lo tam to a kha wang khan unau nam khat kan in mu na hi a chiang ve so ta zela tuna pawhan in po view ani lomi ka ti mai a hei tuna mizoram atangin kan zai thiam te an lo kala thu an suya tong det tu kan da na Trong le tu na le man kutam lo beng man vek to kan mau te ho hian chu bang chu mizo trong hi an rem em ani chu tiang zong chu anin ka hmu a tin mizo la po lai la te po a ti mani i kan na thlak mo mani la

VC le khawtlang in buk an saksak a an awmna tur an lo ngaihtuah nghal a refugee thleng refugee na an va pan lo khua pon an thlen hun atan tiin emi relief camp mi pakhat ma om lo pon lo salok ti te pawh kan hria tin ahma sa in hei MZP te nen hoi i thok hoin

a tir ahcun claim in a fim khura keimah nih thru a thil ti hi NGO thru a thil ti deuh hian a kala tun cu ani to lo a alang hian a ti a tin pakhat le a hian he refugee mizoram in a tha taka lo enkol hi Chin Revolution lotlin na tur ani entirnan pasal tha anu pui fanau

Hika hmun hi Chinland Joint Defence Committee CJDC i anmah le department anmah le mihne member cio i an office a si. Hika pakhatnak hi Chinland Defence Force KKZ office a si i Kahin KKZ in aiawhtu upa pawl an umnak a si. Cun hika zong hi CDF KKZ in an thilri pawl an chiahnak a si.

Hika hi CJDC chungtel pakhat a simi CDF Lautu an umnak an office a si. Hika innte hi CJDC chungtel CDF Zophei office an zung a si. Hika hi amah hika CJDC office chungah eidin dawr tuahmi a si. Hika hi CJDC chungtel CDF Chinland Defence Complex office a si. Hika hi CDF Thantlang office a si. Hika hi amah CJBC an office Chin Zoan Defence Committee office a si. Hika inn hi CDF Mindat i office a si. Hika hi CDF Zotung i an office a si. Hika hi CDF Senthang i an office a si. Hika khi Falam lei in CNO, CNDF i hika i an office an umnak a si. Annih cu an flag hna na tar tuk kheh. Hika khi CDF Mara an umnak an office a si. Cun hika khi CDF Palewa umnak office a si. Cun hika hi PDF Zoland Zomi Federal Union ah an umnak CDF Dai office a si. CDF Dai. Cun hika hi cu CDF Hakha office si ko hih. Hika hi anmah le an office cio Chinland Joint Defence Committee, CJDC Camp Victoria i anmah le an umnak an office cio a si. An umnak a teirem kho tuk.